Papila ra Pawulo eka va le Rhoma Varhoma ku avanyisa ko sungula ku tsala mina Pawulo nandza wa Kriste Yesu muapostolo loyi a nga hlawuriwa ni ku vitaniwa leswaku a ta twarisa evhangeli ya Xikwembu evhangeli leyi hi yona leyi Xikwembu xi yi tshembiseke khale hi vaprofeta va xona ematsalweni layo hlawuleka yi vulavula hi N'wana wa xona, Hosi ya hina Yesu Kreste, loyi a nga huma erixakeni ra Davhida hi tlhelo ra ku va munhu wa nyama, kambe hi tlhelo ra moya wa yena lowo kwetsimaka swi tikombile leswaku i N'wana wa Xikwembu la nga ni matimba hinkwawo hi ku pfuka ka yena exikarhi ka vafi. Ha yena Ndzi nyikiwile nkateko wa ku va muapostolo evitweni ra yena, leswaku vanhu va matiko hinkwawo va pfumela va tlhela va yingisa. Na n'wina ma katsiwa eka swona, n'wina mi nga vitaniwa ku va va ka Yesu Kreste. Ndza mi xeweta, n'wina hinkwenu lava mi nga eRhoma, lava rhandziwaka hi Xikwembu, lava vitaniweke ku va vahlawuriwa va xona, ndzi ri, Tintswalo ni ku rhula a swi ve na n'wina, swi huma eka Xikwembu Tata wa hina ni ka Hosi Yesu Kreste. Xo sungula, ndzi khensa Xikwembu xa mina ha Yesu Kreste hikwalaho ka n'wina hinkwenu, hikuva ku pfumela ka n'wina ku twakarile emisaveni hinkwayo. Xikwembu lexi ndzi xi tirhelaka emoyeni wa mina hi ku vula evhangeli ya N'wana wa xona i mbhoni ya mina. A ndzi mi rivali, ndza mi khongelela masiku hinkwawo ndzi ri karhi ndzi kombela leswaku loko ku ri ku rhandza ka Xikwembu ndzi kateka eriendzweni ra mina ndzi kala ndzi fika le ka n'wina sweswi, hikuva ndzi navela ngopfu ku mi vona leswaku ndzi mi avela nyiko yin'wana ya moya. mi ta tiyisiwa hi yona. Kumbe ndzi nga ku, Ndzi navela leswaku hi tiyisana swin'we loko ndzi ri kwalayo ka n'wina, hi ku pfumela loku mina na n'wina hi nga na kona. Ndzi lava leswaku mi tiva mhaka leyi, vamakwerhu. Ko tala ndzi bohile makungu yo ta eka n'wina, ku ta ringeta ku hundzula vanhu va nga ri vangani ka n'wina leswaku va pfumela, ku kotisa leswi ndzi swi endleke ematikweni man'wana. Kambe ku fikela sweswi ndzi siveriwile hi swin'wana. Ndzi bohekile ku tirhela Vagriki ni lava nga riki Vagriki, lavo dyondza ni lava nga dyondzangiki. Hikokwalaho ndzi hisekela ku vula evhangeli ni le ka n'wina lava mi nga eRhoma. Mhaka hi leswaku a ndzi na tingana hi evhangeli, hikuva i matimba ya Xikwembu yo ponisa hinkwavo lava pfumelaka, ku sukela eka Vayuda, ku yisa eka vamatiko. Eka yona ku hlavuteriwa hi laha vanhu va endliwaka lava lulameke hi Xikwembu ha kona. Leswi swi kumiwa ntsena hi ku pfumela, nkarhi hinkwawo, hi laha Matsalwa ma vulaka ha kona ma ku, Loyi a endliwaka la lulameke hi ku pfumela u ta hanya. Sweswi ke, vukarhi bya Xikwembu byi vonaka byi huma hi le tilweni. byi wela ehenhla ka vubihi ni vuhomboloki hinkwabyo bya vanhu lava sivelaka van'wana ku tiva ntiyiso hikwalaho ka ku homboloka ka vona. Hikuva leswi nga tiviwaka swa Xikwembu swi le rivaleni eka vona. Xikwembu hi xiviri xa xona xi va kombisile swona. Hikuva hi pfuka misava yi tumbuluka, leswi nga vonakiki swa Xikwembu, ma nga matimba ya xona lama nga heriki ni vukwembu bya xona, swa vonaka swinene loko ku anakanyiwa mintirho ya xona. Hikokwalaho, va hava xo tilandzula ha xona. Hambiloko va tivile Xikwembu, a va xi dzunisanga va ku i Xikwembu, a va xi khensanga. Kambe va anakanyile leswo ka swi nga pfuni nchumu, ni timbilu ta vona leti nga riki na ku twisisa ti nyamisiwile. Va ri va tlharihile, kasi va hundzukile swiphukuphuku. Kutani va tshikile ku kwetsima ka Xikwembu lexi nga fiki, va tiendlela swifaniso leswi nga ni xivumbeko xa munhu la faka, ni xa tinyanyana, ni xa swiharhi, ni xa swikokovi. Hikwalaho ke, Xikwembu xi va nyiketile ethakeni ra ku navela ka timbilu ta vona, va kondza va endla swilo swa tingana emirini wa vona. Va tshikile ntiyiso wa Xikwembu, va landza mavunwa, va gandzela ni ku tirhela leswi vumbiweke ematshan'weni ya Muvumbi loyi a fanelaka ku vongiwa hi masiku ni masiku. Amen. Hikwalaho ka swona, Xikwembu xi va nyiketile eku naveleni loku khomisaka tingana. Vavasati va vona va tshikile mikhuvo ya vona ya ntumbuluko hi ku yi endla leyi lwaka ni ntumbuluko. Hi mukhuva walowo, na vona vavanuna va tshikile ku hanya ni vasati va vona hi nawu wa ntumbuluko kutani va hisiwa hi ku navelana hi xivona, hileswaku vavanuna va endla leswi khomisaka tingana ni vavanuna-kulobye kutani va tivangela ku biwa loku ringanaka vuhunguki bya vona. Kutani leswi vanhu lava va nga lavangiki ku tiva nchumu hi tlhelo ra Xikwembu, Xikwembu xi va nyiketile emiehleketweni leyi nga lavekiki, va ko va endla ni leswi nga fanelangiki. Va tele ku homboloka hinkwako, ni leswo biha, ni makwanga, ni nsele, va tele mavondzo, ni ku dlaya, ni ku kanetana, ni ku xisa, ni ku kucetela, i vahlevi ni valumbeti, i vavengi va Xikwembu, va mona lava ti tivaka ni lava ti dzunisaka, i vanhu lava sungulaka tindlela leto biha letintshwa. lava nga yingisiki vatswari va vona, a va na ripfalo, a va na nomo lowu tshembekeke, a va na vunene, a va na tintswalo. Vanhu lava, hambiloko va tiva ku lerisa ka Xikwembu leswaku lava endlaka leswo tano va lulameriwa hi rifu, a va yimi ka sweswo ntsena, kambe va engeta hi ku seketela lava va swi endlaka.